Hormatly Prezidentimiziň howandarlygynda Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Milli Liderimiziň belläp geçişi ýaly, bilimiň many-mazmunyny baýlaşdyrmak, hilini dünýä derejesine laýyk getirmek maksady bilen sanly bilim ulgamy ösdürilýär. Ýurdumyzyň ylym-bilim ulgamlaryny sanly ulgama toplumlaýyn geçirmek bilen baglylykda, Türkmenistanda ylym ulgamyny iki müň ýigrimi, iki müň ýigrimi bäşinji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň maksatnamasy kabul edildi. Bu strategik ähmiýetli maksatnamalaryň amala aşyrylmagy ýurdumyzyň ylym ulgamyny täze belentliklere çykarar. IT tehnologiýalary netijeli, durnukly hem-de özüni ödeýän sanly bilimi ösdürmäge, täze tehnologiýalary giňden ulanmaga, ylym-bilimiň we önümçiligiň arasyndaky baglanyşygy has-da işjeňleşdirmäge ýardam eder. Salam gadyrly okuwçylar! Hormatly Prezidentimiziň howandarlygynda ýurdumyz güni-günden sanly ulgama geçýär. Biz hem sanly bilim ulgamyna öz goşandymyzy goşmak isledik. Şonuň bilen bu wideoda biz sizi E-bilim wideookuw platformasy bilen tanyşdyrmak isleýäris. E-bilim platformasy bu Türkmenistanda açylan ilkinji köpugurly wideo okuw görnüşli platforma bolup, onda islendik ýaşdaky diňleýjiler özüne gyzykly hem-de peýdaly bolan wideo sapaklary internet ulgamynyň üsti bilen tapyp bilerler. Ýaşlarymyz platformada iňlis dili, matematika, programmirleme, dizaýn we şuňa meňzeş birnäçe wideo sapaklary öwrenip öz bilim we hünär derejesini artdyryp bilerler.

E-bilim platformamyzyň esasy maksady okuwçy bilen mugallymy duşuşdyrmak. Häzirki ösýän we özgerýän döwrümizde öz bilim derejäňizi kämilleşdiresiňiz gelýän bolsa, onda E-bilim platformasynyň esasy maksady okuwçylary ýokary derejeli mugallymlar bilen duşuşdyryp, olara döwrebap bilim we hünär sapaklaryny elýeterli etmekdir. Dünýäde sanly bilim ulgamy güýçli depginde ösýär. Islän wagtyňda we islän ýeriňde öwrenip bilmek mümkinçiligi diňe kiçi ýaşlara däl, eýsem uly ýaşly adamlara hem kämilleşmäge giň mümkinçilikler döretýär. Goý, e-bilim platformasy siziň hem kämillige tarap ätjek ilkinji ädimiňiz bolsun! E-bilim platformasynyň öwrenijilere peýdasy sanardan köp. Ýöne olaryň arasynda şu aşakdakylar saýlanýar. Olaryň hersinde aýratynlykda durup geçeliň. Olaryň birinjisi e-bilimde köp mukdarda maglumat tapmak mümkinçiligi. Ýaňy hem belläp geçişimiz ýaly, platformada dürli ugurlardan wideo sapaklary bar. Ol ugurlary esasan iki topara bölmek bolar. Birinji topardaky wideo sapaklarda ýaşlarymyz öz bilim derejesini kämilleşdirip bilerler. Ikinji toparda bolsa ýaşlaryň hünär endiklerini giňeltmäge gönükdirilen wideo sapaklar ýerleşdirildi. E-bilim platformasynda öwrenijileriň sapaklary islendik wagt we islendik ýerde öwrenip bilmek mümkinçiligi hem onuň iň gowy taraplarynyň biridir. Ýagny, internet ulgamynyň kömegi bilen ýaşlarymyz islän wagtynda, özüne oňaýly ýerde, öz halan sapagyny öwrenip biler. Platformanyň bu mümkinçiligi wagty çäkli öwrenijilere ýa-da bilim merkezlerine mümkinçiligi bolmadyklara uly kömekdir. E-bilimde bilim almak maddy taýdan hem örän amatly. Platformadaky kurslaryň agramly böleginiň mutlygy we islän ýeriňizde hem islän wagtyňyzda öwrenip bilýänligiňiz üçin ýol çykdajylaryňyz, okuw tölegleriňiz azalýar ýa-da düýpleýin aýrylýar. Bu bolsa e-bilim bilen wagtyňy hem nagtyňy tygşytla şygarynyň örän ýerliklidigini görkezýär. E-bilim platformamyzda kiçi ýaşly jiglerimizden başlap, uly ýaşly adamlar özüne gyzykly we peýdaly bolan wideosapaklary tapyp biler. Platformany islendik wagt we islendik ýerde öwrenip bilmek mümkinçiligi bolsa belli bir ýerde işleýän öwrenjilere olaryň hünär endiklerini kämilleşdirmäge ýardam eder. Indi bolsa e-bilim platformasyna nädip agza bolmagy görkezýän wideo tomaşa edeliň. E-bilim platformasyna agza bolmak üçin Agza bol düwmesine basýas. Soňra adyňyz we familiýaňyz, meselem, Jeren Amanowa. A bu ýerde telefon belgiňiz ýa-da elektron poçtaňyz. Soňra açar sözümizi ýazmaly. We açar sözümiz aşagyndan täzeden ýazyp ony tassyklamaly. Inni agza bol düwmesine basýas. Soňra bildiriş ýerine telefon belgiňizi tassyklaň habary geler. Telefon belgiňizi tassykla düwmesine basýas. Soňra telefonyňyza tassyklama kody geler. Eger gelmedik ýagdaýynda tassyklama kody iber düwmesine basyp, kody täzeden alyp bilersiňiz. Tassyklama kodyny ýazyp, tassykla düwmesine basýas. Şeýlelik bilen siz e-bilim platformasynda üstünlikli agza bolduňyz! Häzir bolsa biz e-bilim platformasynda wideo sapaklary görmäge öwretýän wideo tomaşa edeliň. Eger-de web sahypamyza täze gelen bolsaňyz agza bol düwmesine basýas. Eger-de öň agza bolan bolsaňyz giriş düwmesine basyp. Telefon belgiňizi ýa-da elektron poçtaňyzy ýazyp bilersiňiz. Bu ýerde telefon belgiňiz, şeýle hem açar sözüňizi ýazyp giriş düwmesine basyp girip bilersiňiz. A bu ýere basyp, başga okuw merkezleriniň sapaklaryny görüp bilersiňiz. Indi geçjek işimiz haýsam bolsa bir sapagy saýlalyň. Mysal üçin, Today's Max kursy, başlangyç. Eger-de sapaklaň içine girsek, biz diňe birinji we ikinji sapaklary görüp bileris. Doly kursy görmek üçin ilki sebede goşmaly. Geliň ilki bilen kursyň tanadyş wideosyny göreliň. Bu ýerde wideoň hilini peseldip ýa-da ýokarlandyryp bolýar. Eger-de iň pesinde goýsak, wideomyz ýeňil açylar. A bu ýerde bolsa wideonyň tizligini saýlap bolýar.

Görşüňiz ýaly, biziň gerekli kursumyz alyndy. Eger-de kursor bilen şu ýere bassak, biz kursa ýyldyzlary goýup bilýäs. Şeýle hem biz teswirlerimizem goýup bilýäs. Indi kursumyza başlamak üçin men şu ýere basýan. Bu sahypada biz kursuň ähli wideolaryny görüp bilýäs. Assalamu aleykum, gadyrly ildeşler. Men sizi üç ölçegli grafikanyň ikinji sanyna hoş gördüm. Geçen gezek kitapamyzda e, sizi e, içiniň interfeýsi bilen tanyş ederin diýipdim. Aşakda bolsa beýany bilen tanyş bolup bilýäňiz. Şeýle hem bu ýerde mugallym bilen habarlaşyp bilersiňiz. E-bilim platformany islendik ýerde we islendik wagtda ulanyp bilersiňiz. Şahsy kompýuterleriňizde, noutbuklarda, planşetlerde we el telefonlarda. El telefonlarda e-bilim platformasyny internet baglanyşygy bolmadyk ýerde hem ulanyp bilmek mümkinçiligi bardyr.